Dwi wedi darllen erioed, um, byth ers i fi allu cofio. Ges i'n fraint o gael fy magu mewn tudd llawn llyfrau, o'r top i'r gweilod. Uh, ond hyd yn oed os does gennych chi ddim llyfr o gwbl yn eich tŷ, ellwch chi ddal i ddarllen, achos mae'r pethau yma o'r enw llyfrgelloedd yn bodoli, a pidiwch a deud wrth neb, ond mae'r llyfrau ynddyn nhw, am ddim. Um, dwi'n cofio bod yn sal o'r ysgol a pen tyru llyfrau wrth ochr fy ngwely a palu drwydden nhw mewn dydd, stwff fel Just William a The Hobbit a Asterix. Ond o'n i wastad yn teimlo'n eog am y pethau o'n i'n ddarllen, tan yn ddiweddar, dweud gwir. Teimlo fel bod fi ddim yn darllen y pethau iawn, achos o'n i'n darllen lot o nofela Star Wars a llyfrau am Super Mario a Sonic the Hedgehog a stwff fel yna. Pethau do ddim yn barchus. Ond dim ond yn ddiweddar dwi 'di dallt bod hwnna'n hollol iawn. Does dim ots be dach chi'n darllen, yr unig beth sy'n bwysig ydy eich bod chi'n darllen o gwbl. A wnaeth y llyfrau yna, y llyfrau amharchus yna, fy sbarduno i i fod yn awdur. O'n i hefyd yn teimlo'n euog achos mod i ddim yn darllen drwy'r amser, o'n i'n mwynhau pethau eraill, pethau fel gemau fideo a, a gwylio ffilmiau, o'n i'n gwachio digon o reini, ond mae'r pethau yna i gyd yn bwydo mewn i'ch darllen ac yn bwydo mewn i'ch sgwennu. Mae gemau fideo wedi ysbrydoli fy ngwaith i fel awdur, felly gwnewch dipyn o bob dim, be bynnag sy'n gwneud chi'n hapus. A ar ei... ar ei orau, does 'na ddim byd yn dod yn agos at ddarllen. Dim gêm, dim ffilm, dim byd. Dwi'n cofio, pan o'n i'n blentyn bach, mynd ar wyliau i westy eitha crand yn Lloegr, a o'n i'n edrych ymlaen. Achos o'n i'n gwybod bod y bwyd yn mynd i fod yn wych, oedd 'na efo'r snwcer mawr yn awr, o'n i wrth fy modd efo'r snwcer. Ond unwaith i mi gyrraedd, Es i siop lyfrau a prynu'r llyfr yma, Redwall gan Brian Jacques, ac ar ôl y dudalen gyntaf, dyna i gyd o'n i isio wneud drwy'r gwyliau oedd ista lawr a darllen hwn. Dyma'r profiad darllen gorau dwi rioed wedi gael, dyma'r profiad dwi'n gobeithio ei gael bob tro dwi'n agor llyfr, a dyna'r profiad, gobeithio, dwi wir yn gobeithio, bydd darllenwyr fy ngwaith i'n gael. Fi ydi awdur cyfres o nofelau ffantasi, y Chwedlau'r Copa Coch. Mae yna ddau yn y gyfres hyd yn hyn, Yr Horwth a Melltith yn y Mynydd, efo lot mwy i ddod gobeithio. A mae'r straeon yn dilyn pedwar prif gymeriad, pedwar arwr mewn byd ffantasi sy'n neud pethau arwrol. Maen nhw'n ymladd bwystfilod, maen nhw'n dod o hyd i ddinasoedd, cudd, math yna o beth. Ond maen nhw hefyd yn sefydlu pentre ar ochr mynydd y Copa Coch. Ar dros y gyfres fyddwn ni'n dilyn y pentre yna wrth iddo fo dyfu ac yn y diwedd wrth iddo fo gael ei ddinistrio. Da ni'n da ni'n clywed yn eitha fuan yn y gyfres bod pethau ddim yn ddim yn gorffen yn dda iawn i'r pentre. A'r prif reswm oedd gen i dros sgwennu'r gyfres oedd dwi'n cofio bod yn rhyw ddeg oed a mynd i lyfrgell yr ysgol a bod wrth fy modd efo nofelau ffantasi yn Saesneg a methu dod o hyd i'r un yn Gymraeg. Rwan, mae'n ma falch gen i ddeud bod pethau bach gwell rwan, ond dwi'n dal yn meddwl bod angen mwy o nofelau Cymraeg, felly yn ffantasi. Felly, dwi'n sgwennu i'r plentyn deg oed na. o'n i ar y pryd, a dyna'r rheol bwysica, dwi'n meddwl, o ran sgwennu. Peidiwch â sgwennu'r stori mae rhywun arall yn disgwyl i chi sgwennu, sgwennwch y stori dach chi isio glywed. Dim ots pa mor od na rhyfedd ydi o, fwy na thebyg fydd 'na rywun arall yna sy isio clywed yr un stori â chi. A rheswm arall oedd gen i dros sgwennu'r rhain oedd jyst y wefr 'na o greu byd. Mae sgwennu'n bwerus beth bynnag. Os da chi'n creu cymeriad a deud wrth y cymeriad yna yn union be i wneud, mae hwnna'n rhoi rhyw fath o bŵer i chi. Ond rwan dychmygwch greu byd cyfan y'ch hun, yn llawn dinasoedd a mynyddoedd a coedwigoedd a moroedd, a'i lenwi o efo pobl. Does 'na ddim buzz tebyg i hwnna yn fy marn i pan mae dod at sgwennu. A'r un math o beth dwi'n gael wrth chwarae gemau fideo, fel Minecraft. Creu fyd o nunlla, mae hwnna'n rhoi rhyw bŵer i chi, a mae'n gwneud i chi deimlo fel bod chi'n perthyn i'r byd yna. Dwi'n sicr yn teimlo fel bod fi'n perthyn i'r byd yma erbyn hyn, a dwi'n gobeithio dros gyfres o nofelau fydd fy narllenwyr i yn teimlo'r un peth. Dwi wastad wedi ynganu at gymeriadau dewr, y cymeriadau sy'n rhedeg i mewn i drwbwl neu ffeit heb boeni am beth sy'n mynd i ddigwydd iddyn nhw, felly cymeriadau fel Asterix, neu'r Hobbits yn Lord of the Rings, neu hyd yn oed Super Mario o fyd y gemau. Dyna'r math o gymeriad dwi'n licio sgwennu. Yym. A hefyd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod cymeriadau yn, yn reit fodern, reit debyg i chi. Um, felly, er bod fy nghyfres chwedla'r copa coch mewn byd ffantasi, uh, mae'r cymeriadau ond efo'n dal i deimlo'n reit fodern. Enghraifft ydy Sara, y prif gymeriad mewn ffordd. Rwan mae hi wedi magu mewn jungle gan anifeiliaid, yn bach fatha Tarzan. A di hwnna ddim wir yn digwydd yn y byd go iawn. Ond mae hi hefyd, fel fi, yn figan, sy'n beth eitha modern, do'n i roed i gweld figan mewn nofel ffantasi o blaen. Felly dwi'n meddwl ellith bobl fel fi uniaethu efo Sara achos hynny. A hi ydy'r cymeriad swn i wir yn licio fel ffrind. Mae'n fyr i thymer, mae'n flin ar adegau, ond mae'n ffyddlon unwaith mae'n licio chi ac yn driw, bach fel fy nghi yn y ffordd 'na. Yy cymeriad arall dwi'n licio lot ydy Hetty. Yym hi ydy'r cymeriad mwya' cry' yn y gyfres i gyd. Mwy cry' hyd yn oed na'r holl fwystfilod ac anghenfilod 'dan ni'n cyfarfod ar hyd y daith. Yy ond dwi'n meddwl bod cymeriada' i fod yn debyg i chi. A felly mae Hetty, fel fi, yn eitha diog. Mae'n cymryd byddin o bobl, deud gwir, i lusgo hi allan o'r gwely yn y bore, union fel fi. Y cymeriad mwya tebyg i fi ydi Nad. Mae Nad yn gonsuriwr a comedïwr, ond dydi bob un o'i jôcs o ddim bob tro yn glanio, felly dwi'n meddwl 'swn i'n licio treulio noson efo Nad yn deud jôcs wrth yn gilydd, yn chwerthin ar yn gilydd jyst er mwyn dangos bach o sympathy at yn gilydd deu gwir. A wedyn y cymeriad ola allan o'r pedwar prif gymeriad ydy Pietro. Pietro ydy'r mwyaf clyfar allan o'r criw, a mae o hefyd yn storiwr. A swn i yn wrth fy modd yn treulio noson rownd tân efo Pietro yn clywed fo yn adrodd stori, achos er ma fi nath greu'r byd, a creu fo, dwi siŵr sa fo'n gallu synu fi efo stori dwi roed i glywed. Achos dyna'r peth mwya' hudol i fi am gymeriadau, maen nhw yn gallu'ch synnu chi, maen nhw'n gallu mynd i gyfeiriadau hollol annisgwyl, yn union fel pobl go iawn. Mae hwn yn bennod o Melltith yn y Mynydd, yr ail yng nghyfres chwedlau'r Copa Coch. Mae'n dod yn eitha' cynnar yn y nofel. Orig, y tafarnwr sy'n adrodd y stori i ni unwaith eto. Mae'r pedwar arwr ar ei ffordd i grombil y mynydd i edrych am ysbrydion sydd wedi bod yn codi o'r crombil a chrwydro'r llethrau fin nos. Maen nhw hefyd ar drywydd Jack, un o'r pentrefwyr sydd wedi mynd ar goll. Ond, yn y mynydd, maen nhw'n ffeindio bod y llwybr wedi flocio gan lyn tanddaearol. Uwchben y llyn, maen nhw'n gallu gweld goleuadau'r ysbrydion. Ac ar y glannau, o flaen y llyn, maen nhw'n dod o hyd i gorff marw Jack. Felly enw'r bennod yma ydy Ras yn erbyn Marwolaeth. Chwythodd y gwynt unwaith eto yn poeri dŵr oer drostyn nhw, ac yn y pellter, cododd byddin o beli gwyn o'r llyn yn araf ac yn dawel, gan symud yn ddi-flino tua'r glannau. Suddodd un yn ddwfn i frest Jac, ac eisteddodd yntau i fyny, ei lygaid yn disgleirio'n wyn. Trodd tua'r teithwyr, ac esgyrn a chyhyrau wddw'n gwichian ac yn cracio wrth iddo wneud. Edrychodd o'i gwmpas yn feddw, ei lygaid yn troi mewn cylchoedd, fel petai wedi anghofio sut i symud. Tynnodd i hun ar ei bedwar yn herciog, gan gropian yn frawychus o gyflym tua'r teithwyr fel pry cop mawr. Ei dafod yn hongian allan, a sŵn parablu di-feddwl yn dod o waelodion ei wddw. Camodd Hetty o flaen y tri arall. Gafaelodd yn ffurf Jac gerfydd yr ysgwydd, a'i daflu ymhell i mewn i'r llyn. Diflannodd Jac o dan yr wyneb, a dannedd Heti'n dal i glecian, a'i chorff yn ysgwyd. Roedd y peli gwyn yn newid yn y pellter, yn datblygu'n ffurfiau cyfarwydd yr ysbrydion oedd yn aflonyddu ar y mynydd. Dynion a merched mewn arfwisgoedd carpiog a helmau tal, cysgodion o arfau rhydlyd yn eu dwylo. Camodd Hetty yn ôl tua'r fynedfa i'r ogof, cyn troi ar ei sawdl a gwibio drwy'r twnnel. Doedd Nad ddim ymhell ar ei hôl. Teimlodd Sara law Pietro arni yn ei thynnu tua'r agoriad, a hitha'n barod i ymladd. Gydag ofn yn cydio yn ei calonna ac yn cipio ei hanadl, brwydrodd Pietro a Sara ymlaen, gan roi chydig mwy o bellter rhyngddyn nhw a'r ysbrydion. Rhedodd y ddau i fyny'r llethrau hir a chyhyrau coesau'n llosgi wrth i synau'r meirw eu dilyn yr holl ffordd. Cyrhaeddodd y ddau yr holl dyn y graig wrth i Heti wneud ei gorau i wasgu'i hun drwyddi. Ymunodd y tri arall yn y dasg o'i gwthio a byrstiodd Heti drwy'r twll cyn edrych mewn anobaith at y creigiau serth i bob cyfeiriad. o'i chwmpas. Allwn i ddim dianc! bloediodd, gan gicio'r wal mewn rhwystredigaeth eto ag eto, a darnau ohoni'n dod yn rhydd wrth iddi wneud. Nath neb sylweddoli i fod ni ddim yn medru dianc. Roedd na bethau eraill ar, ar, ar yn meddwl ni, atebodd Pietro, ac edrych drwy'r hollt. Roedd golau gwyn yn dechrau ymddangos yn y pellter, a lleisiau cwynfanllyd i'w clywed ar yr awel. Canolbwyntiodd nad am eiliad, cyn ymestyn ei law a saethu bollt o hyd drwy'r hollt, ac i lawr y twnnel. Ciliodd yr ysbrydion, ei sgrechfeydd iasoer yn atseinio nôl drwy'r twnnel, cyn i'w clebra'n isel gychwyn unwaith eto. Y golau'n croni'n araf wrth iddyn nhw ddod atyn nhw'u hunain. Dyna roi mymryn o amser i ni, medda Nad, I wneud beth? gofynnodd Sara. Mae'n amhosib dringo mas o'r lle 'ma. Daeth llais ymhell uwch ei phenna. Peth da bod rhywun wedi dod â Rhaff felly. Camais innau i'r golwg, gan wenu a thaflu Rhaff yr holl fwrdd i'r gwaelod. Wastraffodd Sara ddim amser yn dringo i fyny, gan i gwthio'i hun dros y top mewn mater o eiliadau. Pietro ddaeth nesa, ac yna Nad, yn brwydro'n chwyslyd i fyny'r creigiau, wrth i synau'r ysbrydion chwyddo y tu ôl iddo. Rheol gynta' anturio, meddwn i, a'r chwys yn dechrau llifo i lawr fy ngwyneb inna wrth dynnu Nad i fyny. Cofiwch ddod â rhaff. Un o'r pethau gwych am fy ngwaith i ydy mod i'n cael cydweithio efo pobl, uh, arlunwyr, Penny Gamp, fel Hugh Aaron, sy'n neud yr holl waith celf ar gyfer fy nghyfres Chwedla'r Copa Coch, a'r holl fapia. Ac ar gyfer y dasg yma, dwi eisiau chi wneud eich map ffantasi chi'ch hun, yn union fel y rhai mae Hugh yn neud ar ddechrau bob llyfr. Rwan dwi isio chi ffeindio ffrind neu bartner a dwi isio chi gymryd papur a phensel a dwi'm isio chi siarad efo'ch ffrind o gwbl. Dwi isio chi fynd i gorneli gwahanol o'r stafell a gwneud dau fap. Dwi isio chi lenwi'r map efo trefi, dinasoedd, mynyddoedd, moroedd, coedwigoedd a dwi isio chi roed enwa ar bob un rhan o'r map. Allwch chi hyd yn oed roed symbolau bach yn dangos bwystfilod neu, neu drysor cudd neu ogofeydd neu unrhyw beth da chi isio. Rwan wrth i chi wneud hyn, ella fydd yna rhyw syniadau am straeon yn dechrau dod yn eich pen chi, ond dwi eisiau chi gadw rheini i chi'ch hun. Ar ôl gorffan, dwi eisiau chi roi y map i'ch ffrind, a nhw'n rhoi'r map i chi. A'ch job chi rwan ydy sgwennu stori yn seiliedig ar fap y'ch ffrind. Ac ar y diwedd, dwi isio chi'ch dau ddarllen y stori i'ch gilydd. Rwan, ella wir fydd y stori 'na'n eitha tebyg i'r un oedd gynddoch chi yn y'ch pen i ddechrau. Ella wir y bydd o'n hollol wahanol. Ond dyna'r peth gwych am gyd-weithio. Dach chi byth yn gwybod lle fydd y stori, na'r map, yn mynd â chi.